Lal hriat zuali te zin kawnga thla in lar, lal duhawma dawm a hun lai ka chuan thian ho ti ti khawmna a ka sawi ve dawn te hian engtin emaw ni riau hian ka awm tlat zel a, ka sawi chhuak lo leh nge nge thin, tunah chuan hei kum li chuang vel lai alo ral ve ta reng mai, amah ka thil tawn pui pa ber lah a boral tawh si a, sawi sehna pawh ka nei tawh em em lem lo. Kan thil pemna lai kha ka tan chuan hmun hla tak leh ka vawikhat kalna chauh a ni leh nghal a, eng titih a chu lai daih daih ka thlen ve na chhan pawh sawi lang tel hmasa ila a tha ang. Tlai khat chu ka thiannu college a ka kalpui thin pakhatin min lo phone a, Facebook a a thian pakhatin dawra thawk tur hmeichhia a mamawh thu a tarlanna chungchang hi a lo ni a, Kei lah ka ute nau nei ka buaipui lai a ni a, thu thar engmah ka lo hre ve lo va, ka thiannu chuan. I hriat kha ka ring lo leh pek reng a ni. Chuvang chu a lawm ka lo phone che. Hmanah i thawh ang chi deuh kha a ni a, midang ai chuan experience nei tawh chu i chance a that ka ring deuh bik a, tih pahin a nui deuh ar ar a. A sawi anga ka thawh tawh chi ang kha a nih ngat chuan ni e, duhsak chu ka hlawh thei ngeiin ka inring. Ka thiannu chu lawmthu ka hrilh zui mawlh mawlh a. A tukah chuan ka thiannu sawina lai hmun chu ka va ban ta a, a hmun kan thleng chu ka rin ang he huin dawr lian leh hulum tak pawh a lo ni lem lo va. An dawr kawng ka hrula tirhka ni awm tak tlangval pahnih mi vaivak thlir paha lo infiam deuh ur ur tih bak chu midang awm ve awm pawhin an lang lo va. Keimah ang bawk a hna dil ve emaw, dawr nghaktu emaw pawh ka hmu hek lo. An dawr kawngka bula din hnaih pah chuan, Hei khawnge an awm zawh? ka ti hman chauh a. An dawrte pen kil khat atang chuan Pavalai hmelfel ang reng tak hi a rawn chhuak thar a, E, enge ni ta, nangmah hi em ni Vieli thianu dawr lo nghak tawh thin chu? a lo ti nghal sawt sawt a. Thutna min kawh hmuhah chuan ka thu a, ka thiannu nen chuan eng emaw chem chu an lo sawi tawh tih a hriat a, a tuk atanga ka thaw theih nghal dawn leh dawn loh min zawt zui a, ka theih tur thu ka han hrilh chuan ka hna thur leh thil chin chang min hrilh nghal mawlh mawlh a, dawr lian tak chu ni lem lo mahse hmun hrang hrangah anmahni hnuai a mi tho dawrte sep an neih nual avangin wholesale-ah pawh an dawr bungraw che vel chu a satliah lo hle ang tih pawh a rin theih a. A phur awm dawn viau nain ka thaw tawh thin nen in an lohna deuh a awm a, ka thawhna hmasa ah te kha chuan bungraw lut chhuar record tu ka nih bak a, dawr nghak tu ka ni a, hmun hran hran ah a zente nei ve mah ila thut hmun atang bak ka vil ngai lo thung a ni. Ka hnathar chu a tir lamah chuan dawr a awm deuh chawt a ni a, tunah chuan bungraw-chhuak thar deuh eng emaw a awm changin keimah ngeiin a zinte hnenah ka kalchilh a ngai ve fo dawn a. Advertisement vel pawh eng emaw chian chu keima kalpui tur a ni dawn a ni. Chutiang chuan ka thawk chho ve ta mawp mawp a, kal chhuah a ngaih pawhin Aizawl chhehvel hnai te te bak a ni ngai lova, thla eng emaw zat chu tluang takin ka thawk chho ta reng mai. Ka hnathawhna pa hi ka hriatchianna a la rei lo hle mai a, hrechiang han tia pawh a tlangpui zawk a ni mah awm e. A chhung leh khat ten an kohna Tete a tih chu kei pawhin ko nan hmangin U Tete ka ti mai thin a, a hnena ka thaw tirh lampang kha chuan tlangval senior in la fek in la fek fawn miin vawng thei tak leh polite tak si ang vel kha ka hmuh dan chu a ni mai a. Mahse, a lo ni lem lo va, Aizawl mihlun leh chhungkawka sathei pangngai tak atanga lo chawr chhuak a ni a, nupui pawh a neih hma ve viau a ni awm e. Tuna ka thawhna dûr pawh hi a nupui neih hnuah a nu leh pa ten in dan nân ang renga an enkawl tir a ni a, a nupui nen chuan fa pawh neih hman lovin an inthen leh thuai a, mahse, tihian dûr chu a kawtah a awm zui ta zêl tho a, Amah hi hmeltha vung chu ni lo mah se, duhzawng thing thei tur khawp chuan mipa pianthiam leh ngaihno ngaihno beithluam chi hi a ni reuh a, a tawng tam vak lo nain mi han chhawn theih vel hi a tawk a hre riau mai a, kei pawhin thian tha tak tak angin ka ngaina thuai a, a nupui nena an inthenna chhan pawh ama ka ngei atanga ka hriat a ni nghe nghe. A nupui chanchin chu a sawi tha duh vak lo nain phai lama khawsa chhang leh lunglen pena chi tak hi a ni awm a, suan lam fahrah te te siamin zu in te a ching ta fo mai a, chumi avang chuan kar lovah an nu pakar thu a chhe thuai a, tichuan an nu chu an khua chhim lamah a tlan zui nghe nghe bawk a, hruai leh pawh tum viau mah se a nupui chanchin tuihnai lo lam chu mi hnen atangin a dawng ta fo reng si a, A insiam ṭat ve hun te a nghah rilruk deuh laiin tlai khat chu khawkar kawngah mipa te nen an right haw lam an accident ta hlauh mai a, a hmunah a thi nghe nghe a, a sawi zawng pawh chuan a nupui chu a lei nat ru hle a ni tih a hriat theih a, mahse ka hnenah chuan a phurut leh chanchin tui hnai lo a hriat ṭhin te chu bo ta duak leh zang ta hawk anga a inngaih thu a sawi thung a, a intipa khuk lem lo va. Keipawh chu a mi pathian ang mai a min kawm chang a awm. Chu chu keipawhin ka duh dan a ni bawk. Tu khat chu dawr ka thleng chiah tiin hlim sarh hian min lo bia a, i zin chhuah khat ve awm si a, hun rem chang deuh mai a awm asin, a lo ti sawt sawt a. A tukah an dawr tirhkah pakhat nen kan pathumin Lunglei lam a kal tur, Lunglei lam a kal tur hi a lo ni a, chhim lama ka la zin ngai loh avangin Lunglei pawh hla riau hian ka ring a. Ka pa ho chauh a awm kan ni tawh avangin zan riak tur phei chuan zin chhuah ka hreh ang reng viau a, U Tetia pawhin chu chu min hriatpui tawh hle a, mahse riak lovin kan lehlan tur thu a sawi avangin ka hmin ve thei ta a. Tichuan a tuk darkual leh a chanve velah kan chhuak tan a, kan mihruai an dawr tirh kah palah chu a tawng duh phian mai a, zin kawng khawhar Ichin kawng khaw harh thlak loh tak chu a ni ve awm e. Kawng chan ve awm vel thleng chu kan tluang phian a, chumi zawh lam erawh kawng chhak lei min zawnga thingtlu in electric hrui a vuak chhiat an siam that leh lungtla hnawk an then fai chung darkar khat leh a chan ve vel kan ding khaw muang thung a. Chulai hmun kan han tlan pel kawi thum emaw lek kan han tlan leh chu. Helai hi ania kan nute accident na lai vel nia an sawi chu. tih pahin u Tetiya chuan kawng kual sir thlang lampang chu min kawh hmu a, tlan chak hrim hrim lo tan chuan han accident a tur em a, kawng zim leh pawh a ni hran lo a, tawng dan tur pawh ka hre lo hle mai a, a zia lo mang e aw a van duai thlak hle mai teh ka ti nawi deuh niai a, chu lam chu tuman kan sawi zui thui ta lo va, lunglei kan han lut meuh chu a chawhnu deuh ruih tawh a, rei lo te tak tak kan thu chawl hman awrh tiin. Reilo te tak tak kan thu chawl hman awrh tiin dawr hrang hrangah tihtur pawimawh ti felin kan phe kual leh nghal zar zar a, ka lo hriatpui ve lem lo nain U Tetia chuan motor chu chiang zan lo leh a nih tur ang ni lo tlat a hriat avangin kan vah kual chhunga mechanic ho lo check turin kan kalsan nghe nghe a, kan tihtur pawimawh pawh kan la ti fel kim lo na chungin U Tetia chuan ka mit mai a veng ve deuh nge ni? Hemi bak hi chu naktuka dawngrawh dawr bungraw phurh thlen nghak turin zira hi kan hnawt chhiah dawn tho a, Aizawl atangin tih dan tur ka hrilh zui mai ang, a ti ta ringawt a. Motor pawh chu mechanic chuan a lo la khawih ruk ruk. Motor pawh chu mechanic chuan lo la khawih ruk ruk mahse u Tetea chuan a nun tha thei a, a brake te a chian chuan kan kal phawt mai ang, a ti a. Kan kal chu a ni leh deuh nghal mai a. Nia, chawhnu a ni satliah tawh lo a, mi tam zawk tan zanriah i hun a ni tawh tlat. Keini pawh zanriah chaw chu kawng lak hotel remchanga lam mai turin kan chhuak ta a, thui pawh kan tlan hmain khua chu a thim a ni zui deuh mai a. Ka zin thang lo ve bawk nen, hahchawlhna hun mumal awm bawk si lo, ka chau ve hnawk mai a, a tir lam chuan ka inbiak kar lakah ka lo mu thlu zeuh zeuh a, kan tlan Kan tlanthui tak deuh hnu chuan muthilh tak te in ka lo muhil hman a ni ang chu. Motor an din a ka than harh meuh chuan ka ban vei lam ka delh na lai chu a lo mu churh churh hman a. Phak deuh hian khawi lai nge kan thlen tawh tih ka han zawt chu. Min chhan mai loh avang in mit nuai deuh chawt chawt chung in u Tetia chu kan en a, mi pawh en ve lem lo chuan i zung duh em? Motor hi a la chiang zan lo a nih dawn hi, a ti nuah nuah a. Ka zun chu chhuak lutuk lo mah se, han zîk mar vêl paha pawn boruak hîp harh hrim hrim chu ṭha in ka hria a, Ni leh kan zung ange aw, tih pah in motor hnung lam chu ka pan a. A ni chu motor hma lam, eng chhun phâk lo chinah kawng sîr hnim buk bulah hian min hnung chhun zawng in a va ding thung a. Khua chu a dûr khup lo nain vân boruakah chuan chhûm hi a tawlh dûl dûl a, Thla de pawh a hliah leh zuau zuau thin a, chutia ka han zimar vel a, zun ram kan thiar zo chu ka rilṭam zia ka hre chhuak a, lungleiah khan eitur te chu lam ve bawk mah ila, engmah kha a ei tui hman lo a, eitur lamna kan thleng dawn hnai tawh em? tih zawh tuma ka ang hman zuau tawh chu. Mah hriat hriat i, mah hriat a rawn ti tuar tuar a, motor hma lampang daih a awm emaw ka tih kha. Ka awmna zawn vel kawngpui sirah chuan u Tetia chu a lo ding reng chu niin kan hnung lampang kawng kual tawp lam chu thlirin ka lam a rawn hawi tawn zawk zawk bawk a. A khawsazia chuan min ti hrilh hai kher mai, a ngaihna hre lo zetin, Enge a? ka lo ti he haw a, chutah inthinghar deuh sawk ang hian a lang a. Ka lam a rawn pan pah chuan, Tih palh lutuk, i zawng i zung zo tawh maw? a rawn ti bah nuai a. Hawh lut ang, motor hian i chen khan a miss tlat zel a, a nung leh thei tawh ang em aw? a ti lawi deuh rut a. A aw chu ni dang a a aw a ang lo hle mai a. Motor chhung kan han lut a, light engah a hmel kan hmu chiang zet phei chu mi rap hial zawk a, tlanhfim hian a bual huh zuih a ni ber mai. Chu ti khawp a, thlan nasa si, a hmel erawh a dang vek thung a, a khawsazia inthlak danglam ta lutuk chu a ngaihna hre lo zetin, Enga ti nge a u Tete, engtin nge i awm? ka han ti a, Ah, engtin awm hran lo ve, ka chau ve deuh a ni, i englo nangmah emaw ka ti a, ti hmana tawng sual Intih hmel deuhin khaw lam kawngkawi lamah khuan i chhuk thla daih emaw ka ti alawm, a ti leh niah niah a. Kan hnung lam kawngpui chu kan thlir thla ve chin ringawt a, mihring emaw ramsa emaw pawh chu laiah chuan lo awm ta se, hre hrang tur khawp chuan a eng tawk lo hrim hrim. Eng awm chhun thla delah chu chhungin a la hliah zauh zauh reng bawk si. Hnim buk leh thing lian vak lo, ding tlar thim muk bak chu kawngpui a lang leh riai ruai a. Ka hawisawn leh, ka hawisawn leh dawn chiah, chuta ka thil hmuh erawh chuan min va han rap chiang kher em. TV fiah lo deuhah mihring a lo lang ruai ruai a, fiah loh mahse a chet dan velah leh a pum ruaah tunge tih kan hre Tho ang vel hian ka thil zu hmawh chu hmeichhia keimah ang tiat vel leh keimah ang tak ka hmu ta tlat mai a. Kawng kual tawp lam lang thei chin vel chiah chiah atang chuan min lo thlir vang vang nih hian a lang a. Ka taksa chu thawk leh khatah a zawi hnawk a. Ka tiat laia motor ka chuan rih tum a, ka awm nghulh ang mai khan ka awm nghal bawk a. Motor hawn ri tuar tuar chuan min ti harh deuh zawk a, U Tete ka lang kan ti ringawt a, U Tete chuan motor chu tihnun tumin chahbi pekna chu kut sai hlawk hlawkin a lo herh nawk nawk hi a lo ni a, Enge hlauh naih i va ang ve, engmah hlauh tur a awm lo a nia aw? chu an ti ve tak nain awmzia a awm tampui lo kher mai. Amah zawk zawk chu awm dan dik lo hmasa zawk kha a ni si a, mipa a nia a intipa chang lui thei hram hram chauh zawk ni hian ka hria a, Motor chu tihnawn a han tum leh ngat ngat a, Lunglei a mechanic te kha koh mai ka tum ania, mahse ka phone tla a tih lai mek chuan thil lian tak min rawn suh loih tu awm ang mai hian motor chawp chuan kan ngheng loih mai a, ka che thawt a mahse ka che ring lo kher mai, ka aw chu a phui deuh tlat a, a ri chhuak chang chang a ni ber mai, ka taksa chu mangchhia kan man laia har tawh ang deuh a lang si la, chi sawn theih si lo ang vel hian ka awm a, Pu Tetia chuan a aw chu ring deuh deuh a, Tetia chuan a aw chu ring deuh deuh a lo thian kawk kawk pahin ma hriat bawng emaw ramsa vel emaw a ni ang loh tur a awm lo a nia chu a lo ti ve tak nain a aw pawh chu a chut tih lutuk bik lo kher mai. Ka ngaihtuahnaah thil pakhat a lo lut zawk a, Thei leh thei lovin ka phone ka phawrh a, Pathian hla ka hmuh hmasak ber chu a ring thei ang berin ka play nghal a, chawp leh chilhin ka zia awm nghal huai huai a, U Tetia pawh chutiang tho chu a ni ve a ni ang, motor atang chuan a chhuk nghe nghe a, a hma te chu a va hawng leh hnuhnawh a, chutia kan han awm vel chhung chuan motor min rawn tlan veltu pawh an awm ta thliah thliah a, Motor rawn tan zinga pakhat chu a rawn ding khawmuang ve a, motor chinchang hre deuh hlek hi a lo ni zui a, kan motor chu min han enpui vel ta a, a chahbi te a han vuah a, a han ti nung chin vel chu a pangai leh ta viau lui si. U Tetian nen chuan mak ti deuh hian kan in en, kan in melh he haw a, chu pa chuan Tih hi chuan dik lo na a awm ka hre lo. Mahse, miss leh pal awm thut tak ah in din dawn pawh in running start remchahna lai tur awm deuh ah in ding mai ang a ti rawh a ti a. Ni e, ni e kan ti a, motor ah chuan kan chuang leh ta a. Hawihawm an chhuah a, min thlir liam zui thak nghe nghe a. Kan hnung lam kawngpui chu la mit si ru zeuh zeuh mah ila ka ngaihtuahna erawh thil dang daiin a luah tawh thung a. Ka rilruah zawhna mak tak. tak a lo lut zut zut bawk a, U Tetia pawh chu eng emaw sawi fiah tum, sawi hmasak tur hre ber si lo helh kam ṭeuh nei hian ka hmu a. Thui vak lo kan tlan leh hnu chuan kal lama kan dinna kawng chhiatna lai kha kan tlan thleng leh chiah tih ka hre thei a. Ka rei chuti a nih chuan nichina kan thil tawnna lai kha U Tetia'n an nute accident-na lai min kawhhmuhna lai bawr ngei kha a ni chiang mai. Enga tinge chu laiah kher kher motor chu a chian loh thut. Motor a zin vei vak awm ve reng na kawng ni si. Hlauhawm kan hriat chhung zawng khan min tlanpel tu motor a awm miah lo. U Tete'n an nu chungchang min hrilh tir a, keimah nen inang min tih thu a sawi kha. Tinge thla ang deuh ka hmuh lai khan hrilh nawn leh ang maia ka bengah a lo rik nawn kher. Kan dinna lai kha U Tetea chuan a tira pawh a hre chiang hle awm si a, Chu avang chu em ni ang, kha ti takah a khawsa zia a danglam. Chutiang vel zawhna te ka ngaihtuah kual vak vak lai chuan, Helai hotel hi an chaw a zia awm deuh, nang engsak nge i ei chak deuh? tih pah a Utetian motor an tih din takah chuan ka harh leh ta huai huai a, a tawp ta.